Rydyn ni yma heddiw gyda Mister T. Meirion Hughes, Golygydd Cornel Gymraeg Caernarfon Online. Meirion, rwy'n deall y fod ti wedi derbyn e-bost yn ddiweddar gan ddisgynnydd i rywun enwog iawn a fu'n byw yng Nghaernarfon yn ystod cyfnod Frenhines Fictoria. O!
Yy gan wraig o dramor, Misus Bronwyn Austin, a oedd yn orwyrest i Henry Romsey Turner, brawd i Syr Llewelyn Turner, a oedd gymaint o arwr gan bobl Gaernarfon yn ei ddydd. Bu'n faer y dre am un mlynedd ar ddeg a hefyd yn ddirprwy gwnstabl y castell am ddeng mlynedd ar ugian. Ymfudodd ei frawd, Henry Rumsey Turner, i Awstralia yn 1850.
O sut daeth Bronwen Austin mewn cysylltiad â chi? Wel, roedd hi wedi anfon e-bost i Keith Morris, y gwefan Meistr Caernarfon Traders, yn holi am wybodaeth am ei hen hen ewyrth, a soniodd Keith wrthi fy mod i wedi gwneud gwaith ymchwil arno a phan oeddwn i'n sgwennu llyfr, wel, rhyw lyfryn bach, ar yr epidemig a fu ar y colora yng Nghaernarfon yn 1866.
A beth oedd hi eisiau gwybod gen i ti, Meirion? Wel, bwrdd o'n i yn fy holi at hi oedd, oedd hi eisiau ceisio prynu copi o'r bywgraffiad Memories of Llewelyn Turner gan JE. Vincent, mab i Cyfaill enwog a sefydlydd Llywydd Turner y Parc, James Crawley Vincent, Ficar Llanbeblig yn 1862 hyd at 1869 pan fu farw yn annhwnig iawn. Bu y ddau yn cydweithio'n ddiwyd iawn a er ceisio cael yr epidemig o dan reolaeth.
A wnest ti ddeud rhywbeth wrth Bronwen Austin am y bwriad i godi plac er cof am Sir Llewelyn Turner? O, do, fe soniais fod y Gymdeithas Ynysig, bedair blynedd yn ôl, wedi prynu plac efydd, yn costio 1,700 o bunnau, gyda'r bwriad o'i osod mewn man amlwg yn y dre, Cadeirydd y Gymdeithas bryd hynny, Mister Glyn Evans, a minnau, a cytunodd ar eiriad y plac, a fi a gafodd y fraint o'i gyfieithu i Gymraeg, fel y byddai'r plac yn gwbl ddwyieithog.
Cwestiwn mae pawb yn gofyn, Meirion, gyda hyn ydy, mae'r plac yma wan ers, ers rhyw bedair mlynedd, ond pam wedi wedi cael ei osod yn, yn rywle bellach? Wel, hanes trist ydy hwnnw. Waeth neb fwy na Llywelyn i sicrhau bod Castell Gaernarfon yn cael ei atgyweirio i fyny i safon. Mae hynny pan oedd o, wrth gwrs, yn Ddirprwy Gwnstabl y Castell. Gwariwyd yn helaeth ar ei, ar yr adeilad hanesyddol hwn, wrth gwrs, de, a does wybod faint o arian a ddaeth o boced Syr Llywelyn ei hun. Roedd y Gymdeithas Unesig wedi bwriadu'r plac gael ei roi ar garreg fawr o Chwarel y Penrhyn yn Bethesda. A'i gosod ar y rhan gwyrdd hwnnw sydd ger Tŵr y Cloch y Bell Tower, ac ar gornol y maes. Ond gwrthod yn bendant a wnaeth y Cadw. Gresyn am hynny, gan mai na fydda Castell yn y cyflwr gwych y mae o heddiw, oni bai am y gwaith aruthrol. a wnaed o dan arolygaeth Syr Llewelyn Turner. Gofynnwyd wedyn i'r Ymddiriedolaeth yr Harbwr am ganiatâd i osod y garreg a'r plac ger Swyddfa'r Harbwr, ond gwrthodwyd y cais, a hynny er i Syr Llewelyn fod yn aelod ac yn gyn-gadeirydd o'r Ymddiriedolaeth am ddegawdau lawer. Ti felly yn falch iawn o ddeall bod y plac yn mynd i gael ei osod yn lle amlwg ar y Maes ryw dro y flwyddyn nesaf 'ma? Wel, ydw, siŵr. Ond yn gofidio y bydd hynny bum mlynedd ar ôl canmlwyddiant marw Syr Llewelyn Turner. O ystyried mai Sir Llywelyn a fu'n bennaf cyfrifol am y gael cronfa ddŵr newydd i'r dre yn 1867, addas ydy i'r plac gael ei osod ar y maes fel ffowntan newydd.
Wel, cwestiwn ellith ei un o'r ffameirion ydy, pwy yn dy farn di, dyled ti meddwl bod yn rhoid y plac yn ei le? Neb o Cadw beth bynnag, na'r Ymddiredolaeth yr Harbwr chwaith. Fe hoffwn i weld disgynnydd o'r
teulu yn cael y fraint. Meirion, diolch yn fawr iawn ti.